Men seni inim iş aljak. Sen birinji bilene men jigimiň kursdaşy. Hawa, hawa. Ikinciden hem nira gitse, näme etse ýakynragynda bolýan, maňa habar edip durýan. Şol öňküler ýaly-la. Men Hak tölejeksin. Hakyňy mendendir. Näme baş, hakykaty bilýänme? Mysal, sat, hakykaty bilmeli. Dogruçyl bolmaly. Dogry aýdýaň.
Berekella. Sen meň ynamly ödasyň. Nesip bolsa. Näme ödeme? Ynam bildirseň ynamyňy öde almaş. Onda näme edeyim?
Bu günden şeýläk hemişe kabul etdim, ulgamda bor. Başlyk jan, ýedi ýigrim dörde ulgamdadyryn. Hemme habary bir birden ýetir. Berekella.
Sag boluň başlyk, sag aman işläň. Sag boluň. Hemme zady başlyk bir birden habar eder. Jigimiň-ä telefonyny elinden alyň. Çaryşkasynam bekitdi. Han oglanjyk, indi näme oýnuň bar seniň? Göreli.
Wiý, ýogsa-da Begmyrat, öňräkki Ýazgulyň dogany bilen bolan zatlar, unut dost. Ýok.
O zatlary unutdym-laý dost jan. Ol hiç. Ýöne eýýäm on gün bäri ýaz bilen hiç hili gürleşip bilemok. Görýäň-ä, dogany gelýär, yzyndan gelýär, alyp gidýär, dogany gelýär, düşürip gidýär. Eline jaň etsem, iň bärkisi elinem galdyranok. Gaýtap. Sms ýazypdyr. Meň telefonym doganymda bolýar, jaň etmedi. Nädip habarlaşjagymy bilemok. Didar jan, sen maňa kömek et. Hemme ýerde işläp gördüm. Hawa, bilýän.
Magazinde işledim.
Bilýän.
Iň barkysy
toýda ofsiandam boldum. Işiň aýby ýok. Ýöne braçka, sen alypbaryjy oglan. Özüň ýaly meni bir alypbaryjy et. Gaýrat et, kömek et, ýardam et. Sen bir iş janly oglan. Sen meň ýakyn dostum-a. Saňa kömek etmän kime kömek edeýin dost men. Öwretji ýokmy alyp baryjy bolman? Hökman, hökman.
Seni şeýle bir tanymal oglan edip ýetişdirer. Men Ýazgula hökman ýeter. Oň ejesi, dogany meň ýaşymyň uly bolany sebäpli, obaly oglan bolanym sebäpli bermejek bolýarlar. Aramyz on ýaş. Ýazgul meň ýanymda kiçi bolansoň, öz deň-duşuna çykarjak bolýarlar. Ýene şo bir gürrüňde Begmyratjan meni gowy tanaýaň aga. Bolýar, sen Şeýle maňa bir kömek gyz. etdiň. Şeýle bir gyzlar bilen tanyşdyraýyn men seni. Ýok, maňa Ýazgülüň aňyrda dur diýýä.
düşüneňok. Men ony söýýän, how, Didajan, düşün. Men ony söýýän. Ýöne sen maňa alyp baryjy bolmagyny öwret, gaýrat et. Bolýar dost. Bu gürrüňlerimden gaty görme dost ýöne. Ýok. Haý şolar ýalak. Wiý, ýogsa-da Begmyrat sen goşgy bir bilýäňmaý dost? Goşgy bilýän.

Begmyradyň ýöne üsti-üstüne ýaglynyň doganyna tutulmagyna-da çar sebäpmikä diýip otyryn-a. Şeý diýsene! Sebäbi bar-a, şu Ýazguly nirä gitse, iki göz diňe Ýazgulda-da Çaryň bar-a. Hä, Çary bul etmäň-ä bolanok sen.
Soňky döwür gaty üýtgedi Çary. Näme diýseňem Ýazgulyň doganyna Çary habar berýän bolmaly. Meň pikirim a şeýle sen näme pikir edýäň? Aý barymyzam kursdaş ol eýle o beýle diýibem bolanok ýöne men hokman oň anygyna ýeterin Begmyrady men gaty sylaýan. Ýo Begmyrady hol gyzyl ýaly oglanlaý.
Menem şoň üçin kömek edip ýörün Aly özüň görýäňä nähili azaplar çekip ony işledi muny işledi ofisant bolup gördi magazynda işledi görýäňä.
Allajan ýol bir açylyp gitse. Uý Ali, men kelläme bir pikir geldi. Näme pikir?
Biz bile çaýyny ýydarlaly. Telefony, gidýän ýerlerini, näme iş edýär? Ýaltanmanjyk şony ýydarlaýyla. Menä Begmyrat üçin etjek şu zatlary. Beh.
Dogry aýdýaň Aýdidar jan. Ýüregime jaý boldy-aý şu sözüň. Begmyrat ýadow gaty erbet söýýär. Aý şoňa menem göz ýetirdim. Ýeriňe başga birini tapyp bereýin diýdim, ýerine. Edenok. Begmyrat hiç wagtam Ýadowdan aýrylybilmär. Halys ýok diýip dur, diňe men. Ýadow bilen Begmyratdan aýrylybilmeýär. Şonuň üçin näme edeli, iki aşygy ýör, duşuralydal. Ýör. Ýör.
Begmyradyňam ýanyna degip geçeli-de göreli. Ýör, ýör, ýör.
Toýa salnan çagyň yrgysy. Il-gün bolup şu zeminiň üstünde toýda geçsin ömrümiziň her güni. Her kime ýetirse, toýdan ýetirsin. Toýlar sebäp bolsun täze toýlara. Juwan gyzlar söýsün hem-de söýülsin, gelin bolup, girip çyksyn öýlere. Ojaklarymyz otly bolsun hep öýüň, açylyp, ýapylyp dursun gapylar. Şu gün gowy zatlar hakda arzuw edeliň! Galan zatlar bir alaç tapylar. Türkmen halkynyň her bir güni toý-baýrama ulaşýar. Ine bu gün bolsa ajaýyp şäherler, ak şäher Aşgabat bezenip duran. Mahmal toý mekanynda Sylanýan agama, Güýçnagar agama, şeýle-de Güýçnagar agamyzyň ýanýoldaşlarynyň ýeňňesi bolsa Çynar doganymyzyň, bularyň mähriban perzendi bolan Begenç jigimiziň, Begenç jigimiziň ýanýoldaşy Oguzhan jigimiz bolsa, Ejegül gyzymyň bagyt toýuny durmuş toýuny goýlar. Mähribana bu bagyt toýuna durmuş toýunda ilki bilen ýaşlarymyza berk jan salmagyny, bagtly döwran asyrmagyny, goç-goç ogullarynyň bolmagyny, gözel-gözel gyzlarynyň bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýärin.